Дыккаг сӕр Уӕдӕ чидӕриддӕр ма у, иннӕмӕн тӕрхон куы кӕнай, уӕд дӕхи дӕр ницӕмӕй сраст кӕндзынӕ. Иннӕмӕн тӕрхон кӕнгӕйӕ тӕрхон кӕныс дӕхицӕн дӕр. Уымӕн ӕмӕ иннӕмӕн цӕй тыххӕй тӕрхон кӕныс, дӕхӕдӕг дӕр уый гӕнӕг дӕ. Мах та зонӕм, ахӕм митӕ чи кӕны, уыдонӕн Хуыцау стӕрхон кӕндзӕн ӕцӕгадмӕ гӕсгӕ. Ау, Афтӕ ӕнхъӕлгӕ, ӕмӕ дӕхӕдӕг цы митӕ кӕныс, ахӕм миты тыххӕй иннӕмӕн тӕрхонгӕнӕг куы уай, уӕд Хуыцау тӕрхонӕй фервӕздзынӕ. Ӕви Хуыцау хӕрзаудӕг, барон ӕмӕ бирӕбӕхсӕг кӕй у, уый ницӕмӕ дарыс, ӕмӕ Хуыцау йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ дӕу фӕсмонмӕ кӕй хоны, уый не мбарыс? Фӕлӕ хивӕнд кӕй дӕ, ӕмӕ дӕ ӕрфӕсмон кӕй нӕ фӕнды, уымӕй дӕхӕдӕг карздӕр кӕныс де фхӕрд азары бонмӕ. Хуыцау йӕхи ӕнӕхӕрам тӕрхонгӕнӕгӕй куы раргом кӕна, уӕдмӕ Хуыцау уӕд алкӕмӕн дӕр ратдзӕн йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. Иудадзыг хорз хъуыддӕгты лӕудӕй намысмӕ, кадмӕ ӕмӕ ӕнӕмӕлгӕ уӕвынмӕ чи тырны, уыдонӕн ратдзӕн мыггагмӕйы цард. Хиуарзон, ӕцӕг адӕн ӕгоммӕгӕс ӕмӕ тӕригъӕдмӕ ӕмхиц чи у, уыдоныл та Хуыцау ныккалдзӕн йӕ азар. Хӕрам митӕм ӕмхиц адӕймаджы бакӕндзӕн удхары ӕмӕ хъизӕмары хай, раздӕр иудейы, стӕй та муртаты. Хорз чи кӕны, уыдонӕй та алкӕмӕн дӕр ратдзӕн намыс, кад ӕмӕ фарн, раздӕр иудейӕн, стӕй та муртатӕн. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау никӕй хъулон кӕны. Иудейаг ӕгъдау кӕмӕн нӕ уыд, афтӕмӕй тӕригъӕд чи ракодта, уыдон амӕлдзысты, фӕлӕ сын ӕгъдау тӕрхонгӕнӕг нӕ уыдзӕн. Ӕгъдау кӕмӕн уыд, афтӕмӕй тӕригъӕд чи ракодта, уыдон та тӕрхонгонд уыдзысты ӕгъдаумӕ гӕсгӕ. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау сраст кӕндзӕн, ӕгъдау чи хъусы, уыдоны нӕ, фӕлӕ ӕгъдау ӕххӕстгӕнджыты. Муртаттӕн ӕгъдау нӕй, фӕлӕ сӕ мидхъӕлӕсмӕ гӕсгӕ ӕгъдау домӕнтӕ куы феххӕст кӕнынц, уӕд сӕхӕдӕг сӕхицӕн ӕгъдау сты, кӕд сын ӕгъдау нӕй, уӕддӕр. Ӕмӕ уымӕй ӕвдисынц, ӕгъдауы домӕнтӕ сӕ зӕрдӕты фыст кӕй сты, уый. Афтӕ кӕй у, ууыл дзурӕг у се фсарм, уымӕн ӕмӕ сӕ куы зылын фӕкӕнынц сӕ хъуыдытӕ, куы раст. Ӕппӕт уыдӕттӕ рабӕрӕг уыдзысты Йесо Чырыстийы фӕрцы Хуыцау адӕмы сусӕг хъуыдытӕн ӕмӕ хъуыддӕгтӕн тӕрхон куы кӕна, уӕд. Афтӕ зӕгъы, ӕз цы фарны уац хъусын кӕнын, уый. Ныр та дӕумӕ дзурын, дӕхи иудей хонӕг. Ныфстӕ ис ӕгъдауӕй, дӕхицӕй ныббуцтӕ, цыма Хуыцау дӕумӕ ӕндӕр цӕстӕй кӕсы. Хуыцауӕн фӕндиаг цы у, уый зоныс? Ӕгъдау дӕ сахуыр кодта, хуыздӕр цы у, уый ӕмбарыныл. Фидарӕй ӕууӕндыс, цыма куырмытӕн фӕндагамонӕг дӕ, талынджы цӕрджытӕн рухс, ӕнӕзӕндтӕн зондамонӕг, сывӕллӕттӕн ахуыргӕнӕг. Ӕппӕт зонынад ӕмӕ ӕцӕгад дын ӕгъдау сты. Уӕдӕ иннӕйы ахуыр кӕнгӕйӕ дӕхи цӕуылнӕ ахуыр кӕныс? Нӕ давыныл куы ахуыр кӕныс, уӕд дӕхӕдӕг цӕмӕн давыс? Зӕгъыс ма хӕтт ӕмӕ хӕтыс. Ӕлгъ кӕныс гуымирытыл ӕмӕ къахыс кувӕндӕттӕ. Ӕгъдауӕй буц дӕ, фӕлӕ ӕгъдау кӕй халыс, уымӕй ӕгад кӕныс Хуыцауы. Сыгъдӕг фыст сымах тыххӕй зӕгъы: «Уӕ аххосӕй фауынц муртаттӕ Хуыцауы». Ӕгъдаумӕ гӕсгӕ куы цӕрай, уӕд сунӕт пайда у. Фӕлӕ кӕд ӕгъдауы сӕрты ахуысстӕ, уӕд дӕ сунӕт ницыуал давы. Уӕдӕ сунӕт чи нӕ у, уый ӕгъдау домынты куы ххӕст кӕна, уӕд ӕнӕсунӕтӕй дӕр Хуыцауы цӕсты сунӕтгонд нӕ уыдзӕн ӕви? Уӕдӕ йӕ буарыл сунӕт кӕмӕн нӕй, афтӕмӕй ӕгъдау чи ххӕст кӕны, уый рахӕсдзӕн тӕрхон дӕуӕн Ӕгъдауы сӕрты ахизӕгӕн кӕд дын фыст ӕгъдау ис ӕмӕ сунӕтгонд дӕ, уӕддӕр. Ӕрмӕст ӕддаг бакастӕй иудей чи у, уый ӕцӕг иудей нӕу, стӕй ӕрмӕст буарыл цы сунӕт ис, ӕцӕг сунӕт уый нӕу. Фӕлӕ иудей зӕрдӕйы чи у, уый у ӕцӕг иудей. Зӕрдӕйы сунӕт уый у ӕцӕг сунӕт. Уыцы сунӕт фыст ӕгъдаумӕ гӕсгӕ нӕу, фӕлӕ Хуыцауы удӕй у. Ахӕм адӕймӕгтӕй ӕппӕлынц адӕм нӕ, фӕлӕ Хуыцау.